ראזענבערג און איך וואוין אין וויליאמסבורג. דארטן האט טשעיס שוין מצליח געווען צו עפענען א לאקעישאן יארן צוריק, אבער היינט איז עס געווארן די האט ספאט, און דארטן דרייען זיך א טאג הונדערטער אידן. ממש מ'קען זאגן איינס פון הונדערט פאלט אריין א גוי דארטן. אפאר וואכן צוריק בין איך אריינגעגאנגען דארטן און עפעס פאר א געוויסע חג האב איך געזען זיי האבן ארויפגעלייגט סקרינס מיט בילבאורדס וואס שיינט. ס'האט מיך געבאדערט, נישט אז איך מיין צו פיקסן די וועלט נאר איך בין א קאסטומער דא און יעדער זענען קאסטומערס און ווער דארף עס? בין איך צוגעגאנגען דארטן צו א בענקען מענעדזשער און כ'האב אים געזאגט. ניינטי ניין פערסענט אוו פיפל וואס קומען אריין אין די באנק זענען אידן, יו עגרי? זאגט מיך, יע, זאג איך, אונזער יודישע קאמיוניטי זענען אקעגן די בילבאורדס, אז דו ווילסט צופרידנשטעלן, איך מיין נאר צו ברענגן ביזנעס, אז דו ווילסט צופרידנשטעלן די קאמיוניטי נעם אראפ די בילבאורדס, וועגן קיינער עפרישיעט עס נישט דא. זאגט ער, יא, עס האט נישט מיט אים, ער קען דעפאזיטן די טשעקס ע. איך האב געגאנגען ווייטער, איך האב גערופן איין טשעיס, נאך איינס, ביז איך בין אנגעקומען צו די עקזעקוטיוו אפיס, זיי האבן מיך געפארווערד צו א עקסטענשאן נומבער און דארטן האב איך געלאזט א וואויסמעיל וועגן די נושא. די נעקסטע טאג איך קום אריין אין אפיס, ניין אזייגער, איך זע א אימעיל פון טשעיס, טשעיס עקזעקוטיוו אפיס פליז קאל אס. און אונטן איז געשטאנען די מאיר ראזענבערג זיי פארשטייען די נאמבער מיט א עקסטענשאן נאמבער. פאר כ'האב זיי גערופן האב איך גערופן איינער פון די עסקנים פון גיבור פרעגן וואס דארף איך זיי מסביר זיין, זיי האבן מיר מסביר געווען וואס כ'זאל זיי זאגן, כ'האב גערופן, גלייך אויפגעהויבן, און כ'וויל אנהייבן מסביר זיין, האקט האקט ער מיך איבער, ער ווייסט פונקטליך פון וואס איך רעד, און ער זאגט מיר צו אז ער לייגט אריין א ארדער און מ'גייט אלעס רימאוון. מיר לייק און לייקן שאק, איך האב ארויסגענומען פון דעם א מורא'דיגע מוסר השכל, קיינער מיינט נישט צו פיקסן די וועלט, ס'דא פלעצן ווי מ'דארף זיך היטן די אויגן אין א עירפארט און אנדערע זאכן, מ'דארף נישט יעצט איבערדרייען יעדע פלאץ, ס'דא אבער אמאל יא וואס דו קענסט פלעין עפענען דיין מויל, טון א קליינע השתדלות וואס נעמט אונטער דריי מינוט, און טוישן לעבנס פון הונדערטער מענטשן. אז טאמער דו ביסט א א ארבעטער פאר בעל באס, טאמער ביסט עני זאך, דו קענסט זאגן פאר די בעל באס, העי טייערע בעל באס איך וויל א בעסערע פילטער אויף מיין קאמפיוטער, עני זאך וואס דו ווילסט טון, ווילסט ארויפגיין א דרגה אין לעבן, ס'דארף נישט זיין, דארפסט נישט איבער, גארנישט, מען דארף רעדן, אסאך מאל דא אזאך, רעד, רעד צו דיין באבוס, רעד צו דיך אליינס, רעד צו די אייבערשטער, דו וועלסט היטן דיינע אויגן. כ'פארשטיי ס'איז דא געווען א ריזיגע בילבאורדס דא אין טשעיס, דא איז געווען א ריזיגע בילבאורדס אלל אווער די פלעיס, דא, דא, דא איז געווען א סקרין,